Mal-wasla tal-Ingliżi f'Malta, bdew jagħmlu użu minn diversi postijiet għall-bżonnijiet spiritwali tagħhom. Iżda aktar ma beda jgħaddi ż-żmien u bdew jiżdiedu anke uffiċjali, baħrin u suldati stazzjonati f'Malta, aktar beda jinħass il-bżonn li jkun hemm knisja mibnija apposta għal dawn in-nies. Knisja li tkun tista' tintuża mill-Anglikani. Interessanti li jingħad li għalkemm il-Gvern Kolonjali kellu diversi knejjes ta' daqsijiet differenti li kienu proprjetà tal-istess Gvern, dawn ma setgħux jintużaw minħabba diversi raġunijiet, fosthom li dawn kienu knejjes Kristjani, u għalhekk kien ikun irid li jsir diversi tibdil, xi ħaġa li l-istess awtoritajiet Ingliżi ma xtaqux. Fis-sena 1838 waslet f'Malta Adelaide, li kienet l-armla tar-Re William Erba'. Hija kienet f'Malta minħabba saħħitha. Iżda dan ma kienx ifisser li ma ħaditx sehem attiv f'dak li kien qiegħed jiġri madwarha. Kien f'dan iż-żmien li l-awtoritajiet indikaw li f'Malta ma kienx għad hemm post fejn l-uffiċjali u s-sudditi Ingliżi setgħu jmorru l-knisja, li tkun bir-rit Protestant. Minħabba li Adelaide kienet devota sew, din mill-ewwel ħadet l-opportunità biex tikteb lir-Reġina Victoria ħalli tkun tista' tagħti bidu għall-bini ta' knisja xierqa. Kien fl-20 ta' Marzu 1839 illi saret iċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-ewwel ġebla għall-bini ta' knisja Protestanta. Kienet l-istess Reġina Adelaide li pparteċipat għal din iċ-ċerimonja. Wieħed jifhem li ċ-ċerimonja kienet waħda elaborata. Wara li sar it-tqegħid tal-ġebla ċerimonjali, kienu sparati wkoll saluti rjali minn 21 kanun. Ftit jiem wara, ir-Reġina Adelaide telqet minn Malta, rasha mistrieħa li proġett li hija tat bidu għalih kien se jkun mitmum fi ftit tas-snin. Il-perit magħżul kien Richard Lancashire, iżda dan mill-ewwel beda juri li kien se jkun hemm il-problemi. Dan minħabba l-fatt li Lancashire ma kienx mgħallem bħala perit. Għalkemm kellu ideat kreattivi tajbin, il-fatt li huwa ma kienx perit kien se jkun ta' detriment għalih. Biex tkompli, huwa ma riedx li jkun hemm l-użu tat-teknika tal-bini lokali. Minħabba f'hekk, ftit wara li ngħata bidu għall-bini, beda jkun hemm ħafna ħsarat. Dan wassal biex waqaf ix-xogħol u ftit wara, Lancashire miet fl-età ta' 38 sena. It-tkomplija tal-bini ta' dan il-katidral ġiet fdata f'idejn William Scamp, li kien perit tal-Ammiralljat Ingliż. Biddel xi dettalji mill-pjanijiet oriġinali u b'hekk kompla jinbena il-katidral. Fejn kien hemm bżonn twaqqa' dawk l-artijiet li kienu mibnija ħażin jew li kellhom xi ħsarat u l-knisja kombliet tinbena. Il-knisja hija mibnija fuq l-istil klassiku, l-istil arkitettoniku li kien favorit ta' dak iż-żmien, speċjalment mal-awtoritajiet Ingliżi. Il-faċċata għandha sitt kolonni u mill-ewwel wieħed jaħseb f'tempju klassiku Grieg meta jara din il-faċċata. Barra minn hekk, forsi l-aktar parti li tispikka f'dan il-katidral huwa l-kampnar. Il-kampnar jiddomina mhux biss l-istess katidral li huwa ddedikat lil San Pawl, iżda l-inħawi kollha. Kien spiċċa bħala l-aktar struttura li tidher minn diversi postijiet. Bini li kien juri l-impatt Ingliż fuq il-belt barokka tal-Belt Valletta.